Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Xi Qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil George Peresso li huwa awtur, poeta u kittieb ta' diversi drammi kemm għar-radju kif ukoll għat-televiżjoni u kien tista' tgħid wieħed mix-xandara pijunieri ta' Malta. Huwa rebaħ diversi premji letterarji, fosthom il-Premju Francis Ebejer għad-Drama, u ttraduċa wkoll diversi drammi kemm mill-Ingliż kif ukoll mit-Taljan għall-Malti. Allura, George, xi qrajt dan l-aħħar? Jiena għażilt rumanz ta' Murakami, għandu isem daqsxejn stramb u twil imma sinifikattiv, Colorless to Tsukuru Tazari and His Years of Pilgrimage. Jiena sirt naf il dana l-awtur Murakami illi l-kotba tiegħu jinħatfu f'ġimgħa fil-Ġappan u jkunu ġab prenotati meta jiġu tradotti ftit ta' snin ilu permezz ta' Norwegian Woods. Imma dan rrid naqrah b'mod partikolari. L-ewwel nett għat-tema illi fih li tinteressani u anki għaliex hemm żewġ temi fih, il-mużika ta' list li li jsemmi u s-sens ta' pellegrinaġġ li jiena kont semmejthom f'wieħed mir-rumanzi tiegħi il-werrieta tar-riħ qabel ma kont naf min huwa Murakami u qabel ma dan appubblika dal-ktieb biex qed ngħid li dappubblika li kkopja minn fuqi Alla ħares il-bogħod ħafna minni li jiena nxebbah anki lili nnifsi mad-dell tiegħu. Imma l-idea illi liss nlebbħu il-pellegrinaġġ hija ċara għaliex liss għandu l-mużika tal-pellegrinaġġ. Tifhem. Il-tieni raġuni għaliex għażiltu il għaliex l-istorja fiha nnifisha, barra das-sens ta' mużika u ta' pellegrinaġġ illi fiha, hija tfittxija ta' identità għalhekk il-pellegrinaġġ. Il-mod kif il-karattru stramb, dan l-isem daqshekk daqshekk stramb, hija li jfittex lilu nnifsu. Għaliex colourless? Għaliex ħbiebu kollha kellhom laqam li huwa marbut mal-kulur, min hu vjola, min hu aħmar, min hu abjad, eċċetera. Hu bla kulur għax kien bniedem bla identità u kollha jitilquh, iwarrbuh. U jrid isir jaf il-għaliex huwa F'dinha id-dinja fejn qabel kien kellu l-ħbieb issa sar waħdu. Allura imur ifittex lilu nnifsu permezz li jfittex lil dawna il-ħbieb. U dana jagħmlu permezz ta' tfajla illi iġġagħlu jidħol fih innifsu u jiskopri il-kulur tiegħu innifsu. Hawnhekk il-kulur huwa simbolu mhux sempliċiment xi ħaġa pittura għax aħna nintarfu wara kollox l-immaġni tagħna. mill-kuluri li għandna mhux sempliċement mill-figura li għandna. Qed nara wkoll li għandek it-tieni ktieb f'idejk, George. Ija, ija. Għażilt ktieb ta' poeżija ta' Joe Pigaglia, Bla Qiegħ. Joe Pigaglia għandu dik tip ta' poeżija mhux tas-soltu, profonda, qasira, konċiża, spiritwali, mistika sejħilha li trid. Jiena ħajti ngħaddiha fil-kitba u meta nista' fil-qari. Imma poeżija nridha kuljum. Qisni qed naqra xi ħaġa li tagħtini l-ħajja, qisha l-arja, qisha l-ikla bnina. U dan mhux qed ngħidu b'rettorika. Importanti illi naqraw poeżija spiss għax ittina s-saħħa u niskopru lilna nfusna. Grazzi ħafna Ġorġ talli kont magħna. Nirringrazzjawkom talli segwejtuna. Aħna kif qalilna Ġorġ, nistgħu nħeġġukom biex taqraw Mqar Nitfa' Kuljum.